machiegni jaonjona kinde machalo koda maendi en thuolo manyangaf ma chopogo igot ramo kaendi thuolo ma walidho kendo wang'eyo ane okenge mosekelo ng'ikruok ahinya e kit dhano kotim ma saminano ni itimo maber kata itimo marach manyalo kelo ni ng'ikruok e ngimani kata idak e chenro magi an kod okinja ma kambi got ramo kaendi kendo asego kom piny ka mondo koro alos wechegi mondo wane kama waketogi okinja wach mane ma kawuono nie got ramogi ka O, kawuono to wach tek igot ramogi ka Mm. otoche winge nawinjo ka ywak kama Ero. thoth kabisa Aha. apan gidwa gima gicham Mhm. koro mano to abro dwaro yawuota ka Mhm. e mengo wuod achiewo ga opata sidiga oyud kaka kwegi E, kaka kweyogi koro mondo ji nyikwa ramogo winj kaka wawuoyo koro ang'e ni kanyo to mano opata sidiga obro rango anyalo bolo ni gigi mo giwego uwiwi aka Mhm. Ah, kawuono wach mwan go kama ng'ongo gin chike apar matayo joma yanyo jotom ji ayany Eh, abro tomi ayany Eh, ing'en ayany Eh. en achiel kuom koth piny Mm. ma juogi golo go hawi gi gweth kuom ng'ato to bokelo puonj Eh, puonj puonj be ni iye oting'o gik mang'eny ayany be nigi puonj an obed go mana nikech gimoko ka gimon gi bene gi rach Ero. to koro rachne ero ema juogi wuoyoga ahinya mm. koro ing'e nitie gima miluongo ni hawi gi gwethni ero nyasaye miye ga ji hawi lo rieko eh, hawi gi gwethni mm-hmm. e nyasaye miye ji nyasaye nitie kaka miyigo mm. to kaka gole mm-hmm. koro ayany ni ben luwore kaka itiyo kode eh, kaka itiyo kode koro igole kaluwore kaka itiyo kode kaka itiyo kode ayany ni ayany ni obe ochal lwet dhano ma en eminyalo golo gimoro kaka itero kata koro nyikwara mogi ma jotoma ayany gi Dwa nu chik ithu winyi to gin chike mage ma juo goli got ramogi ka matayi. Awinje. Ori ngena yanyi ni gimoro ka gimoro nyaka bed gi kuma aye. Ki winjo gimoro ting'e nan gino akani. Untie gi miluongo ni sunga. En emo kelo wach. Eh, Sunga kelo wach. Sunga joka mondwa indi. Eh, Kaka to sungre ko kisungi to wach ada kubetie. Ero. Koro sunga to kelo wach. to wach kel achaye Nikech wach ka koro gine obiro kanyo to achaye mineno Awinji. to achaye kel ayany Mm. gin achaye kosebiro kanyo to ayany bende ochopo Mm. to ayany kelo mirima Mm. mirima koro ka yany kuma yany nitie mirima nyaka donjie to mirima kelo kuong koro iket kama yany wuokie koro emidire weche ka to kuong wuok to kuong golo hawi gi gweth kuom ng'ato koro kanyo kware moka jwang'o ng'eyo Ero. kuom mano kiyanyo kiyanyo nyaka ibed motang' kiyanyo nyathi Ija kuogi ni, riwa ni. Kaka dho dhok moko nitie miwacho ni mae nyathini en nyathi ma malaya. Dhiang'. Dhiang'. Koro Diel. gigi duto kini janyuol tiwacho gi kuom nyathini. Eh. To ng'e ni iku- sayari isekuong'o nyathino ko gik miwachogo nyaka timre kuom Donge nyathi. gidhi luwe? Oseluwe ma sasa Oseluwe. Kiwacho ni nyathini ofuoga nade? Mano isenyi- isekuong'i. en kobo ga bet kofuo afuo kobet i krest opedho le ma nyaka jaduong' japuonj duong' wiye gi chok Ah, i- yani chon opedho ga le to jaduong' japuonj ok duong' wiye To bang' yanyo fupen Ero. koro nindo koro pedho miduongo mno kata gima japuonj owacho maber nyathini ne kinindi ot koro ayanygi nyakwar ramogi jajuang' nyaka rite emomiyo koro chike wadwa golo ka achiel ka achiel kowuok wi got ramogi ka to lwar i redio nam lulu awinji to kere i ute nyigwa ramogi kuma gibetie Koro chik namba achiel matayi kiyanyo wacho ni kik iyany nyathi gi nying marach. Ero. Ifuo kadiel. Aha. Idinri karombo. Ero. Jakuogini. Gima wuok e dho nya- janyuol ema timre kuom nyathi. To dinre karombo ni be lere nyikwa ramogi nikech koro nyikwa ramogi dingen to dinre nade. Romo dinere ma en gi homa seche te. Ai, hombe ni. Winjo mare be tek. Wiye be tek. Wiye be tek. Ywaye ema kata ki- kama idwa tere ok odwa. Ok odwa. Eh. en jarombo biwuothogo en owuothona gi jowadgi Ero. ka jowadgi achiel oyie to owuotho koro apana nyikwara mogo oseng'e tiende fuo kadiel no- kod marombo kendo gin nyinge mok owinjore waket kuom nyithindwa masani Mm. awalwar kodgi chik namba ariyo Mm. mawacho ni kik ihany ng'ama mbasini kiriwo gi jonyuolne Mm. Ingin kura ya nyumuoch. Ero. Tuwinjo ka ng'ato wach ifuwo kamer. Ng'ani mbasni. Eh? To koro min gi ng'eni luongo ni mamani. Mm. Koro ilwar ga yany kuom min mare. To min gi ne onge lweny, min gi ne onge lweny ni. Eh, kata min gi bedie. Mm. To ng'ama duong' ni koro kidonji. Mm-hmm. Nikech min gi nyalo kuong'i. Mm-hmm. to wach mane fuwo kamer mm. mano nyaka itangu nye kuora mogo mano nyalo kelo kuom kuom nikech yanyo ng'ama duong' ni mm. kanya geno nye kuora mogo ma kachino ng'ama ochayo ng'ama duong' na hike no ng'adra e piny ka eh kech koro kidonji yanyo nyaka ko joma dongo ni mm. eh mano koro ndalo ni yo chakoro chiri kata mfwadhi moko nyalo donjo ne mikia kama ae eh, itok thok ma kiera kiera yenyo ah, yenyo igi kelo rochruok mm. en piny luo sani dhano rochre mang'eny jikia kita gi morocho ng'ato ipenji na to ang'o matinde ang'o matinde tima kata leo noluok ndalari banu mine rocho leo nichona mondi wacho tinde wathe ne nalweny kuoma adwa nadhi aoli e pide nawinjo ka jonya jonya kara nisetomo jaduong' moro ayani Eh, koro irochiri yore ng'eny ma dhano rochre ah, chik namba adek ma be tayi kiyanyo ng'ato wacho ni ayanje madongo ok wach e nyim nyithindo ing'e ni ayanje madongo konyi kwara mugunge Nikech ayanje moko nitie madongo ma ka nyathi owinjo Mm. To buok. ok obwog nikech okia obe obiro chako wacho Mhm. Eh, nikech ing'e ni ji miyanyoga go onge buk mis- mindikoga yanje Ero. Giya- gi- ji yanyoga gik mane owinjo chien Ero. koro kiwinjo ka nyathi matin be yanya yanje madongo i- Kama gi- kama gitugo e kalongolongo. Eh, to in ema ipuonje Mhm. mano ng'e ni in ng'ama orochre Mhm. kendo gik kari nyalo kethre Mhm. ma kiwachogi e nyim nyithindo tikelo kuom kuomi nikech ipuonjo nyithindo timbe maricho anya kwara moga ngo ajwang chik namba ang'wen ma beta iki anyo un joto ma yanya ng'e nu winjo wa kanyo maler ahinya ng'e nitie mine moko mong'ega mara ka dhiang' ochamo puothe to o- owinje kobiro Ero. giringa ringi dala kata nyiekene bende ong'eyo ong'ega ma en en kumule kituge tineno namba ang'wen wacho ni kik iyany ng'ato kiwuoyo e wi dhier ma, ma dalagi Kiki any ng'ato kiwuoyo wi dhi. Ocham alot moromo wi. Cham alot moromo wi. Kiki kel na dier madalau. ka un wang'iyo kodu Eh. an wen an dhiang' acham lum kaka un uchiemo kanyo Eh, ijo ka kata na dhako mi dala koro yanyre gi nyieki. Ah, An kiki we nani dhi rangach kucha. Ing'iye ni ot man mantie wang'ayo. Ero. En kidonje dala. Eh. Dala ng'ato. to ot ma ji dhie ok ng'e ni neno anena Aha. nikech dal- rangach ka to yo achiel Mm. koro morie od mikayi mar dhako mar ariyo mar adek Ero. nitie ot mama en kata yo onge Onge. ema kidwa neno yo tidhi idhi od nyieki Ero. kuma yo odhiye cha Ah. e kiboyudo yo Eh, eh, mowuok e ode ka dhi kadhi od nyieki. komachielo. E, ma tiende nwaga kucha kobiro kwacho kata ka to dok To dok. Be, koro ayanje ka ilego ema koro iwinjo ka ochako diro to mago iwacho ni kelo kuong Walwar gi nyakwar Ramogi chik namba abich ma betayi kiyanyo mawacho ni kik iyany ng'ato ka ok odhawo kodi. Eh, ng'e nitie nyikwar Ramogi ajwang' moko ma kineno ng'ato kama gibetie kabiro. Awinji. Tiwi kama oyaye mba. Riwa nto omang'o ka. Iwinjo. Riwa nto kendo omang'o ka. Magidhier tindo mero. Eh, ah, Kendo kwecha kwecha fuelu fuelu gwe nyaluo Mm, mai minene kani inyalo yudo ni pok o- m- igo mbaka tayany bende irwake Ni e iye. Eh, to kochopo ka tiwinjo kiwacho ei bwana to hey, in ichal ga janeko nadi neko moda Dak irwakri maber. Eh, dak iru- tiwacho ne ne di- mine weteni kaka lerka tiwacho ne dier ji ero Eh, koro weche ka ilago gikelo rochruok in kineno ka rwakruok mare ok ber miye sadi miro miye kata blaus mari moro orwaki Eh, inyise mana ni ang' ibi nena Eh, omin mm. Eh, kata semeji ang' ibi ne nyie kicha Tu- tiloso wachne timiye to yanya yanya ji kuom ji ni cha niwachung'uru wadhi uru riwa cha cha biro ka mani kelo kuong' kuomi machakoro kwecho mokelo ka Ka- eh, ma to koro kweche mokelo ka awalwar kode gi chik namba auchiel ma bende wacho ni kik imadhi ni nyawadu kong'o e kibiyanye ang'e nitie jomoko ma ukano ga adhi methoni adhi bethoni ka ona ng'iyo kodi wadhi aduogi koro ing'e ni gichogoyo Eh, to kapok omako wiye timede ero picha moneno ga en kaka odwa dok ne ng'acha Mhm. tayan miwacho e wi kong'o nyalo mi iwach weche maricho Mok mi kel kuong kari Eh, ing'e ni nyalo yanyo ng'ato bi yanyo weche maricho bi kel kuong kari walwar gi nyikwa ramogi chik namba abiriyo ma bende tayi kiyanyo kaka wayudo na yany be nachiel kuom koth piny manyalo yudo kolwar kuom ng'ato kendo nyalo ketho i- chenro magi Eh, keth kari chuth en ema koro kethe kar ng'ato chuth Manamba biro wacho ni kik iyany ng'ato mm. kijaro chwech mare. Mm. E, wach mani ne wangi ni dongo dongo mae wang dwaro na nyidhre oko. Uh-huh. Wiye ng'ongo toyo ndelo. Uh-huh. E, mae wiye ni ng'ongo ma en kimiyo ndolo to rego bolok mana ka mok nyathi. Ingena yanje ka ilago. Mm. Chik Ramogi Ajwang' odagi nikech kiyanyo ng'ato to Ramogi wacho ijaro mana Nyasaye mane ochweyo. Hata onge le manyalo mwodogo gigo. Miuru miuru ching'ane. aonge le manyalo muodogo gik teruru ni ching'ane Miene malengo ne wa wa ya lak ana ong eh tuye wach eh ngane ne lak ne okere eh magi muodo nyoyo siako nyoyo siako mabo igen samia nyo ngato to chunye dolore to koywak ni nyasaye to an mani chwe ji maber na to ni laro kod wich mangongo ni nange ith mochikre miwacho ni ith otegre gi Mano biro miyi bende ikuong' biro luwi. nikech ipingo chwech ma nyasaye to nyasaye mana oneno omiyo Ah. chweye kamano Eh, Ng'eni nyakwaro. Be bo biro wuok kanyo ma itho pedhre. Eh, rapedhre ka Eh, mkati Nyasaye ko nyalo kele matek. Ma wange ni. Ero. En ngoli ni gana oko kamara niya. Koro nyakwara moga jwang' chwech mar ng'ato kiyanyego. ero Eh, Nikech chwech kata ng'ol. ok yanye ng'e koro nyaka ibed motang' eh, ng'e jomoko nitie ma kata nang'olo motimre mhm. iwinjo kowacho ni rafuogini awinjo ni mtoka mono mukul ok ne banji kita wiye iwinjo kowacho gikela ok iwacho tikelo numba ni nyithindi mhm. koro gin kanyo nyakwara moga jwang'o wiye walwar kodgi chik namba boro ma bende itayi nyakwara moga jwang' kiyanyo mowacho ni kik iyany ng'ato kiwuoyi wi nyithinde mhm. ti bende nyuol mm. Kiny kiny kwara mogi moko mach. Iwe nan in ma ma nyigi odiwo. Iwinjo kwach. Ano kan in ma nyigi odiwo. Nyira de kini gi dala ka. Eh. Okidhi ma ifuo ka nyithindi ma somo tam. Magi nyithinde go beda somo wonde ma nofuo i klas. Wasomo wuon. Dhiang' dhiang' ka yawuot ema kwani ji. Eh. Wuode no be mineno no kwadhi andu be kipenje ni tero dhok adi modho dhok ya. Otomo yudo ka kotomo joga ya. Eh. Eh, koro kik chik namba boro no wacho ni kik yany ng'ato kiwuoyo ewi nyithinde mm. ibende inyuol mm. ing'e ni sama iwachoga ni nyigi odiwon mm-hmm. ti ti kuong' ni kelo kuom ibende koro nyithindi kata nyakwari moro nyaka chieng' moro diwu kech remo chab nyalo luwi mano kuom mano kit remo ga jwang' en kuong' mm-hmm. Eh, ma sa asaya miwuoyi wi ng'ato to mano gine nyaka luwi chik namba ochiko nyakwara moga jwang' ma bende luwi kiyanyo wacho ni kik iyany ng'ato kokwayi gimoro nge nitie ng'ato ma inowuoko ka kodhi kwach magi to kwachoga nade an kwacho ma sa duto to kendo kahero inyalo nyise mana To na koro kwecho mar fuwo. Eh, eh, Nyi miyo ng'ato nyoro, chako duoka wuon. Mm, iwinjo ka koro osewacho ni makwacho mafuwo ing'eni polo be kodhiye kaluwore gi chike mane wagolo Chien kocha mokalo ndi. chien kocha Eh. Eh, ose- polo bende koro tayari oseng'ado kodhiye koro kanya geno nyakwara moga jwango winjo chikno walwar kod joto mayany gi chik namba apar majuogi tieko go weche gi got ramogi mawacho ni kik iyany ng'ato gi ng'ol mantie dende dhogo bamni ing'eni ng'ol en gima honre ahona en onyalo bira biri sama ok ong'ere Eh, nitie moko mak nyuolgo ng'ato Mm. to moko be nyuologo ng'ato Mm. Eh, nitie jomoko Eh, Jomoko be nitie mong'ol ma bende ento koro moro ga mora ji. Eh, Ah, wegaruru yanya ni wiya duong'. Jocholo. jocholo mane oketho wiya Ni jocholo. jocholo mane oketho an i ng'ama nonyuol maber Eh, ng'eny mano jok ma dhogi riek. Eh. Koro oumo. Ah, ng'iye kothwa. Ah. Ah, an wich maduong'ni Eh. ok ne mara. Jocholo. Oywak ni jocholo em noketho wiye. Konyi kwara moga jwang' kik iyany ng'ato gi ng'ol manie dende. Nikech mano kitimo kamano, tibe gino chieng' moro noluwi. Ageno ni kwara moga jwang' winjo wechegi. Mana kamano jawinjana wan kod okinya ma kambo kaendi got ramogi kendo akoni nyaka ibed motang' ni weche mawuok e dhogi ahinya nya ni we- ni weche makelo pogruok machalo kaka ayany kendo ne ok olo chik apar matayo joma thoro tomo ji ayany kowe noloso to kar oketho bed motang' gik machalo koda mano nyinga tobi jakome nyathi kimirwa wachak wago koro odiechieng' moro machielo machalo koda ma endo riti masani